Méi wéi Sex, de Podcast fir all Mënsch mat engem Kierper. All zweet Woch, freides mëttes ëm 3 oder op www.sexpodcast.lu. Ma moien a wëllkomm bei enger neier Episod vu Méi wéi Sex. Mir sinn ze dräi a mir schwätzen iwwer. Analsex!
Yay!
Oder Butt Stuff!
No eiser klenger Excursioun vu virun zwou Wochen an d'Welt vun den Hënneren, gi mer haut literally an d'Welt vun den Hënneren. Kann och bad jokes man. Mir wollten am Fong iwwer Buttstuff oder iwwer Analsex schwätzen. Eleen, nodeems du dat schonn ugemierkt hues, dass du léiwer Buttstuff sees, wisou dann eigentlech? Ech soe léiwer Buttstuff, well ech fannen dat vill méi inklusiv zu allem wat ee sou mat Hënneren oder Aarschlächer maache kann. Fir mech heescht Analsex iergendwéi schonn, dat et Richtung Penetratioun geet. Dat ass awer och vläicht einfach, well ech dat einfach mat dem Wuert Sex sou verbannen an Buttstuff eppes ass, wat vill méi oppen ass. Dat ass fir mech guer net de Fall. Fir mech ass Sex einfach alles wat sexuell Erregung an kierperlech Beréirung inkludéiert. Also egal wat iergend een mat mengem Aarschlach mécht ass am Fong fir mech Sex, soulaang et eng sexuell Situatioun ass. Mee ech mengen du bass och net den eenzege Mënsch deen den Term Buttstuff benotzt. Ech mengen ech giff och éischter Analsex soen, einfach och well ech Dofir sinn, datt mer dee Sexbegrëff e bëssen ausweiten an dat haut net just op iergend eppes gëtt penetréiert betruechten. Mee ech verstinn dat awer iergendwou. Also ech fannen, datt ech, och wann ech un Analsex denken, un dat Wuert, dann hunn ech als éischt mol e Bild am Kapp an do geet et dann éischter ëm Penetratioun. Mee jo, also ech fanne schonn, datt mer dat einfach solle méi holistesch, méi global kucken. Jo. Hutt Dir Analsex? An wa jo, firwat? Well et Spaass mécht, hunn ech mer opgeschriwwen bei där Fro. An ech mengen, dat ass den Haaptgrond, wisou Leit Sex hunn, hoffentlech. Jo. Also et ass eng Zon, déi erogen ass, do si vill Nervenenden an et mécht Spaass, wann déi béi betriwwelt ginn oder soss iergendeppes matte geschitt.
Et kann och Spaass maachen ouni Nervenenden déi getriwwelt ginn, am Fall vun, naja, mengem Fall, an et kann een och ganz vill Spaass hunn ze giwen, och wann een gëtt mat Objeten déi keng Nervenenden hunn. Jo, fannen ech och. Ech weess net, wisou mir dat elo net direkt agefall ass oder wisou ech probéiert hunn, dat e bëssen esou ze ver verklausuléiert ze soen. Mee jo, natierlech mussen net béid Persounen eppes spieren dobäi oder selwer Nervenenden hunn. Ech hunn opgeschriwwen, well et Spaass mécht a well net all Mënsch eng Vulva huet oder déi ëmmer benotze wëll. Also dat ass jo och, mengen ech, e Punkt, dat een do einfach nach en Agang huet, deen ee benotze kann an An da gëtt et nach e Bonuspunkt fir Leit, déi eng Prostata hunn. An Eli, ech mengen, du bass eise Prostata-Expert hei am Podcast. Ok, ech huele lo dat einfach emol esou un. Fir Persounen, déi eng Prostata hunn, déi kann een op verschidden Aart a Weise stimuléieren. Engersäits vu baussen op där Plaz tëschent do, wou d'Hoden ophalen an do, wou d'Aschlach ufänkt, wann een dorop dréckt, da stimuléiert een normalerweis ebe vu baussen extern d'Prostata, déi kann een awer och ganz gutt intern stimuléieren op all déi verschidden Aart a Weisen, op déi mer nach ze schwätze kommen. An dat kann engersäits gutt doen a sech gutt ufille well d'Prostata och einfach ganz vill Nervenenden huet. Dat kann zu enger Ejakulatioun féieren, déi nach eng Kéier anescht ass, wéi wann ee just De Penis an d'Hoden stimuléiert, well d'Prostata och Ejakulat späichert, also Prostataflëssegkeet souzesoen. Dat kann och gesond sinn. Also et gi Studien, déi soen, datt Persounen, déi hir Prostata stimuléieren oder stimuléiert kréien, ee manner grousse Risiko hunn, u Prostatakriibs ze erkranken an och manner Risiko hunn, datt d'Prostata sech erweidert an dann exzessiv wiisst. Ech perséinlech fanne Buttstuff och einfach ganz spannend, well et menger Meenung no eppes ganz Intimes ass, wou ee sech och iergendwéi dofir ëffene muss, wou een där anerer Persoun vertraue muss oder wou déi aner Persoun engem selwer vertraue muss, jee nodeem ob ee giving oder receiving ass. Et ass effektiv eppes wou ganz vill Nervenende sinn, dat heescht et kann och Spaass maachen, et kann Sensatiounen hunn, déi nach eng Kéier anescht sinn a spannend sinn. Et kann ee sou ee Gefill vu Vollheet hunn oder vu gefëllt sinn, wat ee vläicht, wann ee lo keng Vagina huet, soss net sou erliewe kann. Ech weess och net, ob dat vergläichbar ass oder ob dat sech nach eng Kéier anescht ufillt. Kann och flott sinn. oder spannend sinn ze kucken, wéi wäit ee goe kann, wéi wäit sech dann och d'Sphinkteren ëffne kënnen. Dat nennt een dann Gaping am Fachlangage. Dat heescht einfach eppes, wat, wat een übe kann, wou een awer och muss dofir bereet sinn a sech ëffne muss. An jo, dat mécht dat Ganzt zu eppes, wat och kann ee Laangzäitprojet sinn, wat ka ganz spannend sinn an wou ee sech och ka vill Zäit dofir huelen. Ech hunn, well eis dat jo och heiansdo interesséiert, wat d'Heteroe sou maachen, hunn ech ier eng Studie fonnt, déi heterosexuell Frae gefrot huet, wisou si Analsex hunn. An do gëtt et natierlech ganz, ganz vill verschidden Äntwerten dorobber. Also vun dat huet mir Spaass gemeet bis ech wollt mengem Partner e Gefale maachen, ass do ganz vill dran. A leider och e puer Äntwerten, déi halt, wou Leit dozou gezwonge gi sinn, mee dann ass et halt kee Sex. Mee wat ech interessant fonnt hunn, ass dat verschidde Leit geäntwert hunn, 't ass méi intim, wéi wa se vaginalen Sex hunn. A si giffen dat och net mat jiddwerengem maachen, mee ebe just mat verschiddene spezielle Leit. An anerer awer geäntwert hunn, t ass net esou intim an t ass éischter eppes fir Leit, déi ech net esou gutt kennen. Wat ech enorm spannend fannen, datt et do déi zwou verschidde Sichtweise gëtt. An ech géif awer och éischter soen, datt et eppes ass, wat een éischter mat Leit mécht, déi ee gutt kennt a mat deenen ee sech nach méi intim fillt wéi souwisou scho wann ee mat Leit Sex huet. Wéi ass dat bei Iech? Fir mech ass et och méi intim a grad mat där Persoun, mat där ech Analsex hunn, och eppes, wou vill Vulnerabilitéit a Geschicht attachéiert ass, sou. Mee ech verstinn awer iergendwéi, dass et fir anerer eventuell manner intim ass, also am Sënn vun, vläit deemno wéi eng Expérienceën een hat mat anere Forme vu Sex, dass ee seet, okay, dat hei ass eng Form vu Sex, déi fir mech net negativ besat ass an dofir muss ech mech dunn esou vulnerabel maachen. Ech verstinn, wou et hierkënnt, och wann et fir mech net de Fall ass. Mee et ass eng interessant Studie, och wann et natierlech schued ass, dass se mat heterosexuelle Koppele gemaach ginn ass, well ech et am Fong spannend gi fannen, fir dat och an aneren Demographien z'ënnersichen. Wéi ech scho gesot hu, fir mech ass et eppes Intimes, einfach well ee Vertraue muss do sinn an awer och well ee gutt kommunizéiere soll, fannen ech. Et ass eppes, wou, wann een ze séier mécht oder forcéiert, sech och mol verletze kann an dofir ass et fir mech wichteg dat eng Kommunikatioun do ass an dat och ee Vertrauen do ass dat d'Grenzen agehale ginn an een och méi lues mech do da ophält wann dat gewënscht ass. Zu dem manner intime fale mer direkt zwou Saachen an, ech kenne Persounen déi Schwieregkeeten hu Vaginalpenetratioun ze hunn aus ganz diverse Grënn a wou dat och iergendwou heiansdo blockéiert a fir déi et da vill méi einfach ass, Analsex ze hunn oder Buttstuff ze maachen, well op een, e bësse sou wéi s du gesot hues, dat vläicht och net virbelaascht ass oder dat eppes ass, wou wou ech nach eng Kéier anescht uspiederen a wou dann och net déi nämmlecht Saachen aktivéiert ginn. An ech kennen och Persounen, déi méi reliéis sinn an déi aus reliéise Grënn kee Vaginalsex virun der Hochzäit wëllen hunn a fir déi et awer ok ass Analsex virun der Hochzäit ze hunn, einfach well do déi Virbelaaschtung vun der Jongfreedegkeet net do ass oder een dat och einfach net kontrolléiere kann bei Analsex. An dat op alle Fall bei deene Persounen. Do kann ee lo natierlech streiden, ob dat gutt esou ass oder net, mee op alle Fall fir déi Persounen war dat eppes, wat fir déi dann dee Moment méi attraktiv war, well se, trotzdem konnten intim sinn an trotzdem konnten eng Form vun Penetratioun hunn, awer deem Thema e bësse konnten doduerch aus dem Wee goen. Ech hunn dat och a menge Notte stoe gehat an ech hunn och elo nach nogesicht, ob dat just eng urban legend wier oder ob et wierklech Leit géif ginn, mee du hues et elo scho bestätegt. Fannen ech och interessant. Ech denken, dat wat wichteg ass, dat d'Leit op sech oppassen, wa se dat maachen an do hunn ech leider och an engem Artikel, gelies, dat et halt oft Leit ginn déi halt dann Teenager sinn an net wierklech wësse wat se maachen an einfach gäre Sex hätten an dann zum Beispill kee Gleitgel benotzen an sech wéi dinn a sou weider. Robin, wisou hues du dann Analsex? Ech menge fir mech ass et vill sou, huet vill mat Queerness ze dinn am Sënn vun dass déi Partnerpersoun vu mär mat där ech Analsex hunn, huet e Penis an ass e Saint Male at Birth an fir si ass dat och Immenst gender affirming fir en al Sex ze hunn, grad sou mir zwee als sou zwee non-binary existing humans. A fir d'Sa ass dat mega gender affirming fir an al Sex ze hunn an am Fong sou on the receiving end ze sinn, sou och well wa mer iwwer Penetratioun schwätzen ass dat awer oft an der gesellschaftlecher Norm méi heterosexuell konnotéiert. An och doduerch, dass mir awer och vill penetrative Sex hunn, wou ech on the receiving end sinn, ass dat dann esou fir eis, also dee Penis an Vagina-Sex, dee mer hunn, ass och mega queer. Mee et ass awer esou och eng schéi Form vu esou queer validation, fir Analsex ze hunn. An och fir mech, well et och fir mech einfach e wahnsinneg esou gender-bendy Act ass, fir e Strap-on unzehunn an sou eng Persoun ze penetréieren. Also dat war net firwat mer ugefaangen hunn Analsex ze hunn, mee et ass och, et huet mer wahnsinneg vill bäibruecht iwwer, jo dach schonn, esou Rollen a Responsabilitéit mat Rollen an et huet och bëssi sou Rollebiller fir mech iwwert de Kapp geschloe wann et ëm sou Topping, Giving an dann sou Subbing a Receiving geet a wat och einfach eng. wahnsinneg schéin Intimitéit ass, grad well et awer fir eis zwee e bësse méi eng nei Expérience war, beziehungsweise fir mech war et eng nei Expérience a fir meng Partnerpersoun war et déi éischt Kéier a säit laangem esou a mir hunn dat esou ganz schéin zesumme konnten entdecken an et alignt einfach gutt esou mat eis. Well, also wéi gesot, ech hunn am Fong keen biologeschen Interêt un Analsex, well esou reng nerventechnesch, zumindest wann et ëm penetrativen Analsex geet, reng biologesch hunn ech dofir jo guer näischt. Mee ech hunn awer trotzdeem ganz vill do dervun. Villes vun deem, wat s du elo gezielt hues, dat ass, trëfft zwar net eent zu eent op mech zou, mee ech Verstinn den Usatz awer irgendwou vun deem wats de gezielt hues, well dat fir mech och irgendwie esou, also net gender affirming, mee esou sexualitéits affirming ass oder wär, wann ech da mol um receiving end wär. Fannen ech spannend och déi Art a Weis dat een dann sech irgendwie selwer esou validéiert. Dat huet awer vläicht och e bëssen mat esou internaliséierter Bi-Onsichtbarkeet ze dinn bei mir, mee spannend op jiddefalls dat esou sexual Praktiken dat och kënnen ausléisen an ee sech dann och gutt fillt, wann een un Nervenenden net onbedéngt eppes spiert, mee sech nä op eng aner Äert a Weis gutt fillt. Ok, du hues elo schonn vu Strap-on geschwat. Do gëtt et dann och nach dee Begrëff Pegging. A vläicht sollte mer generell doriwwer schwätzen, wat fir Zorte vun Analsex oder Buttstuff et dann esou gëtt. Ma ech mengen, mir hunn elo scho vill iwwer Penetratioun geschwat. Ech mengen, do kann een och villes ganz villfälteg asetzen. Do kann een u Fangeren denken oder och un Hänn oder Fäischt. Natierlech mat engem Penis, mat Toys, verschiddenen Toys. Pegging ass, mengen ech, eng sexuell Praktik, déi ënner mat Toys fält. Pegging ass, et ginn e puer Definitioune vu Pegging, déi, déi ech am léifsten hunn, Well se déi wäitsten ass, ass am Fong Analsex mat engem Strap-on. Den Term ass an der queerer Communitéit net esou ganz onëmstridden, well en awer popkulturell éischter esou als eng Cis-Fra packt en Cis-Mann, also huet Analsex mat engem Cis-Mann an engem Strap-on. Ech perséinlech hunn déi Definitioun net gär, ech si mega inconfortabel domat an fir mech ass et einfach Strap-on an dann Analsex an dat muss net queer sinn, mee et kann awer wahnsinneg queer sinn. A mat Toys gëtt dann nach Saache wéi Buttplugs. An dann natierlech huet een och nach aner Saachen, déi ee kann asetzen, zum Beispill eng Zong oder e Mond. A wann een den Anus kusst, leckt, suckelt, dat kann alles ënner Rimming falen, also eigentlech Oralsex um Anus. Mhm.
Ech mengen do hues de lo dee groussen Iwwerbléck bruecht iwwer dat wat et esou vu Méiglechkeete gëtt. Wat mir nach afält ass, dat ee kann een anal Plug benotzen an dat ass zwar technesch gesinn och Penetratioun mat engem Toy, also giff do drënner falen, mee doduerch dat een déi jo dann eventuell länger undeet, an dat net onbedéngt esou eng Ran-Raus Beweegung ass, mee éischter eppes wat een dann länger unhuet, an sech huet, un sech huet, géif ech dat vläicht schon enker anescht klassifizéieren, mee ech weess net wéi et iech do geet, ob dir dat och esou gesitt.
Ech mengen dat hänkt ganz vun dengem Verständnis vu Sex of. Also et kann Sex sinn am Sënn vu wann et dech sexuell erreecht an s de déi ganz Zäit sou bass sou Huuh, ech hunn dee Buttplug a mer, ass dat fir mech Sex. An fir aner Leit déi einfach nëmmen de Buttplug dran setzen well se sech soen hei an enger Stonn oder Gott weess wat wëll ech gäre penetrativen Analsex hunn an dat erliichtert mer d'Geschicht mee De Buttplug u sech gëtt mer elo net wierklech eppes. Dat ass éischter esou eng Prepa. Ech géif soen, dat ass kee Sex. Ech mengen, dat hänkt ëmmer vun der Persoun zu Persoun of. An ech mengen, ech perséinlech wär zimlech inconfortabel domat, fir dat esou generell als ëmmer Sex oder ni Sex ze klassifizéieren. Ok.
Ech mengen, et gi jo och Leit, déi effektiv e Plug just undinn als Preparatioun. Et gi Persounen, déi e Plug unhalen an dann nach aner Saache maachen. Et kann een och mat engem Plak Penetratioun maachen, andeems een en eran a raus beweegt. An ech mengen, déi, déi verschidde Saache kann een och gutt vermëschen. Also ech kéint mer zum Beispill virstelle mat Rimming oder Lacken ronderëm d'Aarschlach an dann vläicht och souguer eran unzefänken an da vläicht mat Fanger weiderzemaachen an da vläicht mat engem Toy weiderzemaachen oder engem Penis. dann vläicht op Pegging iwwerzegoen an esou weider. Also dat, dat eent schléisst dat anert jo u sech och net aus. Jo, oder et ginn och Leit, déi hunn e Buttplug un, wärend si eng aner Persoun penetréieren, egal wéi, well hinnen dat einfach en extra Kick draus gëtt. Sou. Joël, wéi hues du déi Erfarung gemaach? Ech gesinn dat esou änlech wéi dir. Ech wollt just enker déi Stellung raussträichen an dat dat vläicht net datselwecht ass wéi einfach just Penetratioun mat engem Toy, mee eben een halt verschidden Saache kann domadder benotzen. Et kann en e Plug jo och fir sech eleng benotzen, ouni dat elo eng zweet Persoun dobäi ass. Dat ass jo och, an deem Sënn ass et och en Toy, mee iergendwou huet et fir mech awer esou eng Sonnerstellung, eben well een dat och kann esou niewebäi unhunn, Während een oner aner Saache mécht. Dat ass jo net bei onbedéngt bei allen aneren Toys sou méiglech. Ech wollt nach op eppes agoen, wat zwar mat all deene Saachen ze dinn huet, mee wat vläicht awer nach eng Kéier als Praxis anescht ass. An dat ass alles, wat Gapen ass oder wou d'Zil dann och ass, einfach d'Muskele ronderëm d'Täschlach ze. relaxéieren an opzemaachen oder auszeweiten. An dat kann och, mengen ech, eng eng Form vun Analsex oder Buttstuff fir sech sinn. Et ginn zum Beispill Plugs, déi een oppompele kann, dat heescht, déi wou de Plug selwer dann och ëmmer méi grouss ka ginn. Oder et gi sou. Diluting Sets, wou een da vläicht mat engem klenge Plug ufänkt an dann ëmmer méi grousser benotzt. An ech mengen, dat kann een als Deel vu mat anere Saachen oder als Deel vum Spill u sech maachen oder eeben als Praxis fir sech eleng. Mir haten dat scho bëssen ugeschwat oder sou ugedeit. Wann een Analsex oder Buttstuff wëll maachen, da muss ee vläicht op aner Saachen oppassen, wéi

Grad wann engem, wann een regelméisseg Analsex huet, dann ass et vläit derwäert fir sech eng Kéier ranzeliesen wat esou den pH-Wäert vum Anus ass, well deen ass nämlech anescht wéi deen vun der Vagina an déi meescht Gleitmëttelen sinn awer éischter fir vaginale Sex gemaach an sech bëssi raliesen

Passt ëmmer, brauch ee bëssi méi, dréchent méi séier aus, silikonbaséierten, deen dréchent manner séier aus. Et muss een allerdéngs oppassen bei allem wat Toys sinn, well Silikon a Silikon, dat mëscht sech net gutt, dat heescht do muss een dann onbedéngt Toy Protectors benotzen. Mee jo, Gleitgel, vill, soss deet et net gutt. Wat fält iech nach an? Mir falen nach déi generell Safer Sex Saachen an, nämlech Barrièren ze benotzen, wann een denkt, dat dat néideg wier, an dat ass meeschtens, wann ee méi wéi eng Partnerpersoun huet, beziehungsweis wiesselnd Partner, innen, mat deenen ee Sex huet, beziehungsweis déi Persoun dann net esou gutt kennt an hire Status net kennt, da bitt et sech un, e Kondom ze benotzen, respektiv e Lecktuch ze benotzen. A wat fir mech nach, mengen ech, wichteg ass, wann ee souwuel anal wéi och vaginale Sex wëll hunn, beziehungsweise Penetratioun wëll hunn, dann net einfach wiesselen, ouni d'Barrière och ze wiesselen. Dat ass, mengen ech, och ganz wichteg, well soss kann et zu Infektioune kommen, déi éischter net esou flott sinn. Yep.
An ech mengen, ech géif do nach gär derbäisetzen, och wann Der d'Toys benotzt. D'Toys kann ee botzen, yes, mee et ass trotzdem ugeroden, virsiichteg ze sinn, wann een déi selwecht Toys ouni Protektioun bei ville Leit benotzt. Dat heescht och do consideréieren, fir eng Protektioun, eng Barrière och beim Toy unzewenden, net nëmmen dann, wann ee silikonbaséierte Gleitgel op Silikon-Toys benotzt. An ech mengen, zu Kondomer, Leckduch, yes, absolut, bei Safer Sex. Mee och wann ee monogam ass oder sexuell monogam ass oder wann een eng Persoun huet, mat där een am Fong soss keng Barrièrë benotzt, wann dat esou ofgeschwat war, dann ass et trotzdeem legitim, wann ee seet, Hey, fir Analsex, wann ech däin Anus lecken, géif ech gär e Leckduch benotzen. Oder, Fir Analsex sinn ech awer net confortabel, fir dat ouni Kondom ze maachen. An dat ass absolut legitim. An och dofir kënnen déi Barrièrë gutt sinn. Wann een awer vläit grad am Ufank bëssi Beréierungsängscht huet, wann et esou ëm Exkresioune geet a Kierperflëssegkeeten. Ech wollt zu zu dräi Saachen nach eppes soen. Beim Gleitgel, do ass et esou, dat a verschiddene Kreeser, wou och emol méi extrem Analsex oder Buttplug-Saache gemaach ginn, deelweis och einfach Vaseline oder Zorte vu Botter, do gëtt et och esou Fisting Butter benotzt gëtt, dat heescht Saachen déi fettbaséiert sinn. An ech mengen dat kann och ganz gutt fonctionnéieren, well dat dann effektiv och gutt flutscht oder gleitet. Do muss een allerdéngs oppassen, datt dat net mat Latexkondomer oder soss Latexprodukter verdréiglech ass. Dat heescht do kann dat dann ee Risiko sinn, wann een do Safer Sex wëll maachen. Et ginn och Gleitgeler déi een.

dramatesches. Dass dat wat dann de Lutschbonbongen ass wann een Hals wéi huet oder? Genau, genau. Wat awer e Risiko, natierlech mécht dat et dann méi confortabel well ee manner spiert an dann kann een och méi séier méi wäit goen wat d'Gréisst oder d'Längt ugeet. E Risiko ass awer dat een dann och net spiert wann wann ee grad ze wäit geet oder wann d'Deenung grad sou séier geet dat d'Muskelen an de Sphinkter sech net adaptéiere kënnen, well se einfach méi Zäit brauchen dofir oder nach net genuch dat trainéiert hunn oder Übung do ass. Dat heescht, dat ass e vill méi héije Risiko, datt ee sech verletze kann, dat vläicht de Muskel räisst am schlëmmste Fall, mee soss einfach och, dat d'Haut do räisse kann an datt ee vläicht ufänkt bëssen ze bludden oder sou. Also dat ass u sech vun engem Safer Sex Point de Vue net ze recommandéieren. Et ginn och Gleitmëttelen, déi natierlech Stoffer wéi Peffermënz oder soss iergendwéi Gewürzer benotzen, wou een dann iergwéi sou een killenden Effekt huet. Dat ass dann e bësse manner dramatesch, wann een dat wëll. Ech géing zu de Barrièren onbedéngt och nach Händschen zielen. Déi ginn et aus Latex, awer och aus anere plastikähnlechen Stoffer. Dat kann, fannen ech, ganz sënnvoll sinn, wann een eng Persoun wëll féngeren oder fiste wëll. Engersäits, well dann d'Hand propper bleift an een déi dann och einfach kann ausdoen an net direkt muss d'Hänn wäsche goen. An anerersäits awer och, well alles, wat méi schaarf oder méi spatz ka sinn, och eng Verletzungsgefor duerstellt. Dat heescht, Persounen, déi zum Beispill Neel hunn, déi gefeilt sinn oder déi falsch Neel hunn oder Neel hunn, déi e bësse méi laang sinn, kënnen dann och do zu Verletzunge féieren. A wann een Händschen unhuet, da schützt dat e bëssen a mécht och einfach, dat näischt an den Neel hänke bleift, wat een dann dono misst probéiere rëm fort ze wäschen oder ze botzen. An dat kann dann an där Hinsicht ganz praktesch sinn. An dann wollt ech nach soen, wann ee mat Toys oder mat Buttplugs spillt, ass et immens wichteg, dat déi eng secure Base hunn, dat heescht dat se um Enn vum Toy méi breet si wéi den Toy, fir dat deen net ganz am Hënner verschwënnt. Dat ass bei Vaginalpenetratioun manner ee Risiko, well een do normalerweis de Cervix huet, deen dat blockéiert an da kann een et awer erëm Do erëmfannen. Den Anus, dat ass sou, dee geet an den Déckdarm an da vun do an den Dënndarm an dat nennt een als iwwer 30 Meter laang zesummegerullt. Mee wann do bis eppes déif dran ass, dann ass et net onbedéngt sou einfach et erëm erauszekréien. Dat heescht, do wann ech géif oppassen. dat do net iergendwéi ee Sog entsteet an eppes einfach esou ranrutscht, wat een dann herno net méi muss rauskréien, wou een da muss an d'Spidol goen. Wann ee Loscht huet, da kann een och am Internet noliesen, wat et alles esou an den Notabna Notaufnahme gëtt vu Saachen, déi déi banne fonnt gi sinn. An op kee Fall, wann ech gliff mat Saache spillen, déi déi kéinten duerch den Drock vun de Muskelen vum Pelvis oder sou futti goen an zerbriechen an zu gréissere Verletzunge féieren, wéi zum Beispill Glieser déi déi huel sinn. Glass Toys ass normalerweis kee Problem, well déi komplett aus Glas sinn an och net sou séier briechen, mee eng Fläsch oder een ee Glas ass do schonn vill méi risikohafteg. An wat och vläit nach eng gutt Remarque ass fir déi Nolauschterer. Innen, déi eventuell gär Pegging géifen ausprobéieren. Ech hunn dat geléiert, wéi ech Strap-on Sex mat Persoune mat Vagina hat, mee et kann een ënnerschätzen, wéi déif een dran ass oder wéi een Drock een ausüübt, well een halt net vill Gefill doran huet. Also mat Fanger oder sou fillt ee wesentlech méi wéi mat deem Toy an et ass awer, et muss ee gutt oppassen, fir senger Partnerpersoun net wéi ze doen, well dat kann, mengen ech, grad well ee wéi gesot net gutt fillt mat deem Toy mat deem een dran ass, kann een do och awer der anerer Persoun wéi doen. Dat heescht, maacht lues. Absolut an ech géing soen, dat bannendran oder ronderëm een d'Saachen och vill méi intensiv ka spieren wéi baussen op der Haut, wat ganz ganz cool ass, mee do muss een dann och oppasse fir net direkt ze séier ze fest ze drécken oder ze wäit ze goen oder ze vill opzemaachen. Genau.
Wat elo e puer mol ugedeit ginn ass, ass déi Fro vun den Exkrementer an do, gëllt jo engersäits, datt ee sech schonn den Aarsch einfach gutt ofbotze kann a gutt botze kann, mee da ginn dann der Leit, déi den ausspullen. An do hunn ech am Virgespréich vum Robin och schonn déi eng oder aner Remarque dozou héieren, déi, mengen ech, och ënner Safer Sex fält. Yes, virun allem reegelméisseg Ausspulle kann d'Daarmflora relativ beanträchtegen an och deemno mat wat een do ausspullt, Tissuë beanträchtegen. Ech mengen, datt dat e perséinleche Choix ass, ob ee wëll, also fir ee selwer, ob ee seet, ech fille mech méi wuel, wann ech ausgespullt sinn, an och fir eng Partnerpersoun, fir ze soen, hei, ech si méi confortabel, domat wann s de ausgespullt bass. Ech mengen dat ass eng Décisoun an e Gespréich wat ee respektvoll mateneen sollt an ech mengen dat sinn och déi selwecht Saachen, also alles wat Hygiène ugeet si perséinlech Décisounen. Meng perséinlech Boundary ass zum Beispill, dass wann ech eng Persoun rimme soll, dass ech gären hätt, dass déi Persoun virdrun eng Dusch hëlt oder sech wäscht, mee bei penetrativem Sex mat engem Toy ass mer dat zum Beispill manner wichteg, dass dat grad alles blitzblank ass, sou frësch gewäsch, mee dat ass awer vu Persoun zu Persoun ganz anescht an ech menge soulaang een deem respektvoll begéint, ass dat och alles valide. Wat sinn do Är Meenungen do derzou, och zum Ausspullen? Ech wëll just drop hiweisen, dat et och Persoune ginn, déi spezifesch op Exkrementer vläicht stinn a gären wëllen domadder spillen, dat heescht alles wat esou Scat-Fetisch ass, An ech wéilt op kee Fall déi Persoune schéimen, och wa vläicht déi allermeeschte Persounen dat éischter eekeleg fannen oder sech schumme géingen oder net dovunner ugezu sinn. Zum Duschen oder Ausspullen fannen ech et och wichteg, dat een oppasst, dat d'Waasser net äiskal ass, well dat einfach onangenehm ass, awer dat ee virun allem oppasst, dat d'Waasser net gliddeg waarm ass. well ee sech effektiv kann den Daarm och domadder verbrennen an do einfach opzepassen, well et gi zum Beispill esou Duschopsätz, wou een dat dann direkt mat der Dusch ka maachen, dat een onbedéngt oppasst, dat d'Waassertemperatur och ugepasst ass. Ass e bësse wéi beim Coiffer, wann een d'Hoer gewäsch kritt, wou een och als éischt kuckt, ob d'Waasser eng angenehm Temperatur ass, och do oppassen, dat dat net ze waarm oder ze kal ass. Beim Duschen ass et och esou, dat een, wann een duscht oder ausspullt, Soll dono nach e bësse waarden, well et kann och sinn, datt dono nach eng Kéier Waasser erauskënnt, wat da e bësse méi déif banne war. Dat heescht, am beschten net just direkt virdrun duschen, well soss kann et effektiv sinn, datt nach méi Sauerei entsteet wéi soss. Also ech mengen, et hutt alles zu deem Thema gesot, wat et ze soe gëtt. Ech fannen interessant, dat mengen ech, déi ganz Tabuiséierung vun Analsex oder Buttstuff dohier kënnt, dat halt. Et den Endes ass, wou halt normalerweis d'Exkrementer rauskommen an wahrscheinlech awer och e bëssen esou homo respektiv biphobie, virun allem vis-à-vis vun homosexuellen oder bisexuelle Männer. Jo, do iergendwéi vermëscht sech dat do esou, dee Ekel an déi Schim. An ech hat dat jo och schonn virun zwou Woche gesot, dat et dann heiansdo heterosexuell Männer ginn, déi iergendwéi esou Meenung hunn, et ass schonn bal schwul fir hir Fra, hir Frëndin mat där Analsex ze hunn, wuel gemierkt dat si de penetrativen oder de giving part sinn, net ëmgedréint. Ech fanne schonn interessant wéi vill Tabuiséierung do gëtt. An där Studie vun där ech virdru geschwat hunn, do ass och driwwer rieds gaangen, dat et Ëmmer méi heterosexuell Koppele ginn, déi Analsex hunn, beziehungsweise et ëmmer méi Donnéeën doriwwer gëtt, wat halt einfach dorunner läit, dat Leit sech op eemol ugefaangen hunn ze trauen, driwwer ze schwätzen. Déi Studie ass vun 2014, mengen ech, dat heescht, dat ass elo och schonn zéng Joer hier. Wann ee se haut géif maachen, géife warscheinlech nach vill méi Leit zouginn, ënner Guillemeten, dat si Analsex hunn. Ech fannen dat ganz spannend, wéi tabuiséiert dat ass an wéi awer och dat ee vun deene Saache sinn, wou ganz vill Leit iergendwéi awer heemlech drop stinn oder et a Pornosäiten aginn a vläicht net giffen driwwer schwätzen. Jo, wat hutt Dir fir Gedanken dozou? Wat hutt Dir fir Tabuiséierungsgeschichten erlieft?
Ech hunn heiansdo d'Gefill, dass et mega den Drang gëtt vu ville Männer, déi gäre gepackt gi vun hire Frëndinne, Fraen, wat och ëmmer, se sinn esou, T'ass net schwul, t'ass net schwul! Wou ech mer och denken, esou, wat fir schwiereg Gefiller hues du domat, dass du dat esou muss ënnersträichen? Well ech ginn der Recht, t'ass net inherently schwul an Analsex ze hunn, mee esou, souguer wann, wat ass dann derbäi, wann et e bëssi queer ass, an wanns de vläit op deem Spektrum vun 0 Prozent straight bis 100 Prozent straight net ganz um 100 Prozent straight, also esou, ech mengen dass dat och vill mat esou Queerphobie an internaliséierter Queerphobie ze dinn huet, well a mengem Liewen ass anal Sex eppes mega queeres, an dat ass och vläit esou als Revolt do dergéint eventuell, fir esou stolz dorop ze sinn an ze soen, Fuck you internaliséiert Queerphobie, dat ass cool. Mee jo, ech hunn d'Gefill, dass et awer trotzdem nach ëmmer e grousse Stigma ass, och well ech mierken, dass ech mat mir selwer, sou normalerweis hunn ech keng Problemer, ech mengen ech sot dat schonn an der leschter Episod, normalerweis hunn ech keng Problemer fir iwwer Sex ze schwätzen an ech mierken, dass ech beim Thema Analsex heiansdo hesitéieren, och wéinst där Geschicht mat sou. Eekel virun Exkrementer an all deem, wat domat ze dinn huet. An dat ass schonn interessant, mee ech mengen, dat kann een awer och iwwerkommen. A meeschtens hunn ech vill méi Angscht wéi dann virun der Reaktioun, wéi d'Reaktioun dann ass. D'Reaktioun ass da sou, Ah, good for you! An da sinn ech sou, Ah! Also déi Erfarung hunn ech e puermol misse maachen, dass ech wierklech just déi éischt Kéier enger Persoun gesot huet, Yo, I'm into pegging, war ech sou, Oh Gott, oh Gott, oh Gott! An déi Persoun war sou, Ah, good for you! An ech war sou, Ah! Stëmmt, deene meeschte Leit ass dat einfach schäisegal. Ech mengen, et ginn och esou Klischeeën, déi ëmmer nach verbreet ginn, esou Ängschten, déi do sinn, wéi zum Beispill, dat ee vun Analsex kann inkontinent ginn an dann iergendwéi mat 40 muss eng Wëndel droen, well dann alles esou ausgedeent ass, dat ee guer näischt méi anhale kann. Wat natierlech Blödsinn ass, wann een eben oppasst, dat een näischt forcéiert, dat een dem Rhythmus vum Kierper nogeet, dat een dat lues mécht, sech Zäit hëlt, Gleitgel benotzt, am beschte lo keng Drogen hëlt oder Substanzen hëlt, déi maachen, dat een de Kierper guer net méi spiert oder och net spiert, wou d'Grenze sinn, dann ass dee Risiko och einfach guer net do an am Géigesaz kann hëllefen déi ganz Muskelen ze trainéieren, de Pelvis ze trainéieren an och de Sphinkter ze trainéieren, dat een deen einfach vill besser kontrolléiere kann an dat stäerkt dann u sech déi ganz Muskulatur. Ech hunn och eng Kéier gelies, dass Analsex gutt ass fir Persoune mat Vulva a Vagina, well et halt deng ganz Beckemuskulatur trainéiert an och kann zu engem méi staarke Beckebodden bäidroen, wat dann zum Beispill a Schwangerschaft oder och am alldeegleche Liewen, mee grad esou wann et ëm Thema Schwangerschaft geet an no der Schwangerschaft, dass dat zimlech vill Virdeeler kann hunn. Mee dat kann een natierlech awer och anescht trainéieren. Jo, do si mer erëm beim knackegen Aarsch. Do wär dat nämlech och Thema bei deem Artikel, dee mer virun zwou Woche verlinkt hunn, Wann ee säin Aarsch trainéiert, datt een dann och mat déi Muskelen trainéiert, iwwer déi s du elo grad geschwat hues. Jo, eppes, wat ech nach esou um Rand wollt erwähnen, do kennen ech mech net esou vill dozou aus, mee et gëtt och esou Bottom-Shaming, beziehungsweis esou Bottom Diet, also dat dann vu Leit déi receiving sinn verlaangt gëtt dat se virum virun der Penetratioun bestëmmte Saachen net iessen oder net vill iessen fir dat se méiglechst propper wieren. Ech fannen dat net esou gutt, also ech fannen éischter dat ee soll halt dat iessen wat een iesse wëll an wann een d'Gefill huet dat een haut dann keen Analsex kann hunn dowinst oder sech net esou sécher spiert, dann huet een halt keen Analsex oder mécht een halt aner Saachen wéi Penetratioun. Dat ass och super ok, mee lo onbedéngt seng ganz Ernährung op säi Sexliewen auszeriichten, kléngt fir mech lo perséinlech net esou gesond. An ech hunn och iergendwéi d'Gefill, do spillen dann ëmmer esou Rollebiller mat eran, esou eng Ofleenung vun iergendwéi Leit, déi penetréiert ginn an déi hu sech ze fügen an bestëmmt och Eng Ofleenung vu Weiblechkeet iergendwou zwësche Guillemeten, déi do iergendwéi mat raschwéngt an déi Saachen, déi verlaangt gëtt vu Leit. Jo, an ech fannen dat och ëmmer e schwieregen Discours e bëssi an deem Sënn, datt ech fannen et mega legit fir ze soen, munch Saachen, munch Kierperflëssegkeete sinn net esou mäi, mäi Thing. Also ech fannen dat onproblematesch, mee ech fannen zum Beispill Bodymshaming oder Saache wéi Bodymdiet mega problematesch an ech fannen do ass et einfach wierklech wichteg fir, en ultra respektvollen Discours ze hunn an ze kucke mateneen, hey, wat si Saachen, déi si realistesch? Zum Beispill meng Partnerpersoun, déi seet, jo, ech ginn einfach duschen, wann ech, also wa mer allebéid Loscht hunn op Rimming, da ginn ech einfach enke kuerz ënner d'Dusch fir zwou Minutten an dann ass d'Bier geschielt, well dat einfach eng ganz kleng Liewensaschneidung ass. Wärend Smush eppes si Bottom Diet awer scho wesentlech méi agrenzend ass an Schannen bei deene Saachen sinn och mol bëssi zweegespléckt. Mee ech denken awer och dass wann een Analsex huet oder Analsex hu wëll dann sollt ee sech bewosst sinn dass mer awer Mënsche sinn an dass mer halt einfach Sex mat engem Kierperdeel hunn wou Exkrementer erauskommen. An dass sech dat och net ganz emgoe léisst. A wann een dat wierklech ultra, ultra revoltéierend fënnt, da sollt ee vläit einfach keen Analsex hunn. Well ech mengen, bei all Praxis, egal ob ee lo eng Bottom Diet huet, egal wéi vill en duuscht, et kann ëmmer virkommen, dass ee mat Schäiss a Beréierung kënnt. Mee ganz éierlech, dann soll een am beschten kee Sex hunn oder kee Kierper hunn. Jo. An dann ass een hei beim Podcast falsch, well mir sinn de Podcast fir all Mënsch mat engem Kierper. Ech erënneren un déi Folg iwwer eekleg Kierpersaachen. Dat ass nu mol einfach esou, dat net alles un eise Kierperen flott ass. An also jo, wann ee mega Problemer domadder huet, dann huet een am beschte keen Analsex oder probéiert een halt iergendwéi dat méiglechst gutt virzebeugen. Mee. Wéi s du sees, et kann ëmmer sinn. An ech fannen, dat sinn dann éischter déi Momenter, wou een halt drun denkt, ok, de Kierper ass de Kierper an that's it. An da kann ee vläicht driwwer laachen an déi nächst Kéier probéiert een et halt anescht ze maachen oder et ass ee schonn e bësse méi ofgehäert. Also ech weess net, vill méi anescht Méiglechkeete fale mer do net an.
Also ech, ech géing op kee Fall Laxativer oder soss Offéierungsmëttelen oder Faaschte recommandéieren. Wann een awer elo wëll bëssen op seng Ernärung oppassen a kucken, datt d'Ernärung esou ass, datt wann een op d'Toilette geet och méiglechst alles rauskënnt an. Dat am Allgemengen och gutt ass, dann kann een einfach oppassen fir een Diät ze hunn wou een vill Fiberen ësst, also vill Ballaststoffer an am beschten net iwwerdriwwen vill Fett, dann geet een deem Problem oder där Saach u sech schonn automatesch aus dem Wee an dat ass souwisou dann och eng Diät déi virbeugend ass fir Daarmkriibs an soss Verdauungsproblemer an esou weider. Wou mer elo schonn bei Positiounen sinn, wollt ech och nach kuerz umierken, dass eppes wat fir mech mega wäertvoll war bei Analsex ass, dass, also wéi gesot, wann ech Analsex hunn, da sinn ech éischter an enger Top-Positioun a mat menger Partnerpersoun, mat där ech och heiansdo eng konsensual Power-Dynamik hunn, sinn ech dann och éischter an enger dominanter Positioun an déi aner Persoun ass halt Bottom, Receiving, Subbing. An ech muss awer soen, datt do Analsex dat och esou ganz wonnerbar kann op de Kapp dréinen, wat ech immens schéi fannen, grad wann een ufänkt, also wann een insertéiert an déi aner Persoun ausdehnt, datt ech mech am Fong, obwuel ech top sinn, guer net in power fillen an ech wierklech meng Partnerpersoun, grad well ech net spieren, wat ech maachen, wéinsten d'Häus, mee wierklech seet, ok, du kanns e bëssi ragoen an dann, elo brauch ech eng Paus an du kanns erëm e bëssi ragoen a elo brauch ech eng Paus an och wierklech mir den Tempo virgëtt, mat där déi Persoun gären hätt, datt ech si penetréieren an d'Force. An ech fannen dat wahnsinneg schéin an och wahnsinneg connectiv, datt dat am Fong fir mech zumindest ëmmer sou, trotz deene Powerdynamiken, trotzdem och sou en Dialog op Aenhéicht war, wahnsinneg, wou déi Powerdynamiken och richteg op de Kapp gedréint ginn. Jo, dat kléngt spannend. An dat ass vläicht och elo, also fir op dat Thema Positiounen zeréckzekommen, dat ass vläicht elo schwéier an engem Podcast richteg drop anzegoen, mee et ginn natierlech Sexpositiounen, déi déi ganz Saach méi einfach maachen oder déi op alle Fall méi oder manner adaptéiert si fir Analsex. Ech mengen, mer komme lo gläich op en Enn zou, zumindest ech hu sou d'Gefill, datt ech bal alles gesot hat. Mee ech hat awer nach, grad well Analsex eppes ass, woumat vill Leit éischter bësse méi spéit an hirem sexuelle Liewen experimentéieren, also dass fir vill Leit awer net ëmmer dat éischt hu mat se ufänken, wär ech am Fong sou ganz virwëlzeg fir ze wëssen wéi är éischt Expérience mat Analsex waren. Also meng éischte Kéier Analsex huet net stattfonnt an dat fannen ech relativ spannend, well dat e bëssen esou mat där Persoun halt esou ofgemeet war, esou wann s du iergendwann Loscht hues op Analsex, dann seet déi Persoun mir Bescheed. An si huet dat dann iergendwann gesot an ech war do esou, jo, mee ech wëll elo net. A komm mir maache weider mat deem, wat mer grad maachen. An dat war fir jiddwereen dann och fein. An ech hunn dat een zimmlech interessante Moment fonnt, well ech ähm, net esou eng Torschusspanik hat oder net geduecht hunn, ech muss dat elo maachen, well ech elo d'Geleegenheet hunn, mee einfach drop gelauschtert hunn, wat ech wollt maachen. An dat huet sech am Fong zimmlech gutt ugefillt. An elo weess ech guer net méi, wéini meng éischte Kéier Analsex war a wéi dat genee stattfonnt huet, mee mengen, datt ech dat zimmlech gutt fonnt hunn a sech dat och iergendwéi esou e bëssen deen Touch vum Verbuedenen hat an dat dunn zimlech cool war. An dann gouf et nach déi éischt Kéier wou ech mech selwer penetréiert hunn an dat war och ganz spannend an ass och relativ spéit a mengem Liewe geschitt, mee war awer och eng interessant Experienz an och ganz affirming, wéi ech virdru scho gesot hunn, wat meng eege Sexualitéit ugaangen ass. Wéi war et da bei dir, Elie? Bei mir war et eppes, wat mech, mengen ech, scho ganz fréi a ganz laang interesséiert huet, wou ech och ëmmer erëm iergendwéi d'Gefill hat, datt et eppes ass, wat mer Pleséier brénge kann. An déi éischt Kéier, wou ech méi konkret domat a Kontakt komme sinn, war als Teenager, eleng bei mir am Zëmmer. An ech hat mer effektiv eng Muert geholl an hunn da mat där Muert probéiert, wousst awer net, datt et Gleitgel gëtt oder firwat dat gutt ass. Dat heescht, dat huet deementspriechend och guer net geklappt a war zimmlech enttäuschend. An jo, ech soen dat och einfach, fir nach eng Kéier ze ënnersträichen, et kann een och mol mat eppes ufänken an da Feeler maachen an aus deene Feeler léieren a sech lues un eppes runtaaschten. Eng Muert ass natierlech net ideal, well se keng secure Base huet, dat heescht, well de Risiko kéint bestoen, dat se ganz rageet an net méi erauskënnt. An natierlech ouni Gleitmëttel oder soss iergendeppes, wat deem Ganze Fiichtegkeet gëtt, well den Anus jo ebe selwer elo keng Fiichtegkeet oder näischt produzéiert, wat d'Aféiere kéint méi einfach maachen. Ass dat wierklech wichteg? An ëm Gottes Wëllen, wann der Geméis benotzt fir iergendeng Zort vu Penetratioun, Maacht e Gummi driwwer, dir wëllt net dass et brécht. Robin, wéi war dat da bei dir? Ech mengen et war iergendwann d'leschte Juli oder esou an ech hat mat menger Partnerpersoun, mir hate méi laang doriwwer geschwat a mir haten och e puer Occasiounen wou mer esou geduecht hunn, oh jo komm mir gi lo heem an dann hu mer Analsex an da si mer doheem ukomm an dann hu mer et awer net méi esou gefillt an déi éischt Kéier dass mer Analsex haten war och Mega kuerz well mer einfach sou wéi ech bis den Tipp dran hat sot meng Partnerpersoun ok ech mengen ech wëll net weider awer sou ech enjoyen dat grad sou a mer ze hunn an dat war mega schéine Moment an ultra sou douce an well mer dat einfach allebéid sou zesummen ausprobéiert hunn an dat war ganz schéin an ech war wahnsinneg nervös mee wann een dat zesummen a lues ugeet dann ass dat am Fong mega mega cool. Ok, ech mengen dann bleiwt eis just nach iech alleguerten vill Spaass beim Ausprobéieren ze wënschen. A wann der lo méi genee wëllt wëssen wourop der da muss oppassen, da kënnt der op sexpodcast.lu goen an da gitt der an d'Rubrik Rubriken an do kënnt der dann bei How to zum Beispill sichen How to anal sex oder How to sextoys benotzen an do fannt der dann Uleedungen. an Audioform, wéi déi Saache funktionéieren. An dat lauschtert Dir Iech am beschten eng Kéier un, ier Der dann un d'Saach rugeet, wann Der Iech net esou sécher sidd. An soss soe mer Iech. Äddi, vill Spaass! Äddi! Vill Spaass a mat lues! Mhm.
Bleift hydréiert an recommandéiert eis ären Loop. Frënd, innen déi vläicht och wëllen eppes iwwer Analsex gewuer ginn. Sot deenen ech lauschteren dee coole Podcast, deen heescht Méi wéi Sex. Dir fannt en op alle gängege Podcast-Plattformen an zanter kuerzem och erëm op Youtube. Also wann der Youtube benotzt fir Audio Content ze lauschteren, dann kënnt der dat elo och rëm maachen fir méi wéi Sex ze lauschteren. An domadder ciao ciao! Ciao ciao!
Ciao!
Eng gutt Fro, gutt gefrot!
Eng gutt Fro, wat si Blue Balls? Wee kennt et net, et knutscht een, et mécht een e bësse rëm, de Penis ass an Erektioun an da geet et net weider. Op eemol do en Taux de wéi, d'Samenleiter zéien no uewen, de Bauch deet wéi an et huet ee Krämp. Zimmlech onangenehm.

ouni ze ejakuléieren. Et kënnt dann zu Schmäerz an den Hoden an an all de Kierperdeeler, déi mat den Hode verbonne sinn. Trotz dem Numm ginn d'Hoden normalerweis net blo. Obwuel Blue Balls wéi dinn an onbequeem sinn, ass dëst net geféierlech fir d'Gesondheet a gëtt als medezinesch harmlos agestuuft. Falls deng Hode wierklech blo ginn, solls de séier bei den Dokter goen. Bei sexueller Erreegung fléisst méi Blutt an de Genitalberäich, et kënnt zu enger Vasodilatatioun. Et fléisst also och méi Blutt an d'Hoden, déi sech op eng Ejakulatioun virbereeden. Wann et dann net zur Ejakulatioun kënnt, Kann et virkommen, dass d'Blutt net direkt aus den Hoden zréck an de Kreeslaf fléisst? D'Hoden dinn wéi. Den Drock baut sech op, de Sperma bereet sech vir erauszeschéissen, mee et geschitt net. No enger Zäit deet dat wéi. Dëst däerf ni ee Grond sinn, eng aner Persoun zum Sex ze iwwerrieden oder ze zwéngen. Däi Kierper ass deng Responsabilitéit an et ass un dir ze kucken, dass et der besser geet. Wéi och soss ass hei de Konsens wichteg an deen soll och wärenddeems ëmmer erëm kontrolléiert ginn. Wat kann ech maachen wann ech Blueballs hunn? Blueballs ginn no enger Zäit vum selwe fort. Se sinn och net geféierlech. Dat effizientst wat ee bei Blueballs maache kann ass ze masturbéieren. Wann ee masturbéiert an domat déi Regiounen déi wéi dinn stimuléiert a masséiert, fillt ee sech direkt besser.

also zu manner Duerchbluddung an deem Beräich. Sport a Beweegung maachen, dass d'Blutt an aner Deeler vum Kierper fléisst a kënnen och hëllefen. Sech oflenke kann och hëllefen, d'Blueballs net méi sou staark ze spieren an ze waarden, bis se vum selwe fortginn. Blue Balls sinn also heefeg an ongeféierlech, mee et kann een se och rëm lass ginn. Bei Persoune mat Vulva gëtt et een Blue Vulva Syndrom, deen zimmlech ähnlech ass, mee dozou méi eng aner Kéier. An du sou, wat ass deng Liblingsfaarf fir d'Hoden?

Ok, dat heescht, mir wësse lo wisou den Eli sou gäre Müsli ësst. Eli wéi hues de dann.
Réit Geméis geet och schonn. Also et muss ee lo net ganz wäit siche goen. Vollkarbrout, réit Geméis, wat och ëmmer. Ären nächste Besuch am Biobuttik wäert ganz anescht ausgesinn, léif Nolauschtererinnen.